Uyu anoita zvinofadza uyu. Izwi recheche yaJesu. Uyu ndodhimu dzekuti ukabusa ofari dzinokutarisa neziso wabhisire ndanyama haifadze uyo mwera ndounofadza uyo chinobhisa ndeuyu uyu ndo anobhisa achitungamirwa namweya kuti afadze uyu saka mucherechi tine two categories dzevanhu tine vakamugamuchira Jesu asi vasina kuberekwa mumweya. Ndidzo timhu dzakauya kunosevha mweya yadzo dzataurwa naPauro kuti padzinoita basa raMwari muchechi hadziite nemweya nekuti dzinoita nenyama. Saka nyama kana ichiita ndoinoda kuonekwa nevanhu. nyama ndoine pride nyama ndoinoita grudgingly nyama ndoinoita kuti vanhu vasandiita ndiite inyama but uyu kana achiita uyu haana basa nekuonekwa namfundisi unoda kuonekwa neuyu nekuti pfungwa dzake dzakatarisa kuna uyu kwete kune vanhu But pfungwa dzauyu hadzina kutarisa uyu dzakatarisa vanhu. Zvinogoneka kuti kuchechi uyu ane chipo chekuimba totomuyisa mukuru wepraise zvinogoneka.
and achiimba rekodi lift chiisa tsika achichinja voice zvokuti mega munoti aikaka aikaka aikaka sister tatenda aiko akalevo yavo yapai vakomana arega kutaura zvemalevels kana muri muchechi zvinhu zvamwari
nekuti uyu ndiye anoziva malevel uyu kwete anyone else you cannot understand the level of anyone uyo anogona kuita zvekuti mese munonakirwa achiimba nyamba kuimba kwake ndeyekuti haasi kuimba kufadza uyu ari kuimba kuti vanhu vati akapinda lazive mweya Chivoice chavo chinogona kunge chakangodaro kana. Plus ava kana vachiimba havateerere voice ravo, vanoimba nemweya kuti vafadze uyu Kunyangwe vese ava vakasafara nazvo, mind yeava haisi panyika. On earthly things, his mind is on the spiritual things. Saka kana vari kuimba havatarise vanhu, vari kutarisa uyu. I want to please my creator. Saka ava pavanoimba ava, uyu anenge akavatarisa neziso, nauyu ndewepanyama. wepanyama ari mucompetition newemweya saka uyo akaimba uyo anoti haa ndozvipimira ndichaimba ndichasimudza mafanzi saka uyo achiimba wemweya uyo idzi dzinenge dzisikuda dzakamirira temi yadzo ndizosimudze mafanzi ndizosimudze mafanzi uyo achingonyarira idzi dzopika

akapepresa the mind of a canal man akagara pamabhenji but ari kumabhenji ane discernment spirit ari connected to this one anonzwa kuti uyo akaipa u ivoice zvaro but there is no connection pasource Patiri kutora zvino hapo hapo yaari kuimba pati pasosi apa ndo pasosi apa ndo patiri kutora zvese saka vaimba hako with a good voice but musosi i did not pick you up chaanoronga ee vanhu vanonakirwa but the spiritual man anonzwa kuti there's something short kuichechi yajesu ichechi yajesu jesu unochiudza isusu na vafundisi nesu tese chechi kuti chiregai zvikurirane nekuti mukada kubvisa uyu ishamwari yauyu nauyu achateera shamwari yake unoziva here kuti Kune vanhu vari kuramba vakagara pachigwenzi nekuti vakabhoona chichibvira. Nyamba Mwari akaratidza chigwenzi kuti afambe naMozisi. Mozisi wauya neuyo muchechi haurambe wakaisa maziso kune uyu uyu chigwenzi chashandiswa namwari kuti iwe uone uyu chibvisa maziso pana uyu woisa maziso pana uyu shamwari yangu kana ikasauya unoona kuti kune vakadzi vakuru chaivo kuti unomuziva dzimai hakutonzi mama shamwari yake ikarovha naiyo shamwari yake ikasabvisa chegumi naiyewo shamwari yake ikadai naiyo naiweduwe chipisa maziso kuchigwenzi hachina basi mozisi vamagwenzi harina basi isakuna uyu kana watendeuka nekuda kwegwenzi iri Siwa born again kureva kuti ushamwari negwenzi hwatopfuura ndanda ane ushamwari nei saka jesu woti chiregai zvikurirana kuti musazodzure vamwe sei vada vakure kune zuva vese ava vamukingdom but there's a day rataverenga Vese ava manje ava vanga vari mfundisi ava vari mfundisi idzo dziri mfundisi but idzi mfundisi dzinotungamirwa nenga dzinoita zvinhu zvese kuti vanhu vati mfundisi avo kaona vaprofita vakabata katauro vakabona kuti mazuva ano vanobva vapenda fudzi indoshaya kuti fudzi ravo vakangoti profeti wafanhawo robva rasvibirika nei Kungonzi prophet ona nefudzi rapendwa vakomana. People are playing games in the house of the Lord. And the carnal mind will just follow. Saka vakavakurirana mafundisesa mapraise and worship aisa. Kune zuva richauya rekuti ava ava mambo vachavasheedza vese ava vese ava they are saved vese vakadai kudenga vari kudini hapana ari kuenda kugehena nekuti vese vakagamuchirani uyu anoita kufadza uyu uyu anoita kufadza uyu uyu anoita kuzvifadza nekufadza vanhu Kana achiita anoita kuti nekuti. Sangona munhu wekuti achipa offering kana kupleja haapleje kufadza uyu kana isu tikasapleja aifambira program yacho kune kunyafambe program tisina but uyu kana achipleja ari kupleja kufadza mwari kana akaenda kumba kwake anonzwa aine mhosva kwete kuna mfundisi but kuna mwari kuti ndapleja pamberi pamwari wangu maindi yake ndeyekufadza mwari wake kwenyaya padhuze newe tiona ufadzai aiwa mukwenye futi kuda kufadzai akomana this is something toda kuti unyatsokubate message nekuti ndikaibatidza panapa tatopedza asi ndo message yanhasi pavanhu vese ava vari muchecha Tine vamwe vakaberekwa nemweya neidzo dzakangotendeuka udzo. Saka patichaenda tese pamberi pakufa kunenge kuchisheedzerwa mazita evanhu vakasevha kare. Mfundisi Tapiwa huyai kuno. vanobva vauya pamberi pani special hands wakadai mwana right wakamira tapiwa uyo anga ari mfundisi auya ne zvaakaita zvakanaka kwete mabasa akanaka ndo abatari aita achiitira uyu ndoamadhanza pamberi pevanhu he yeah? ndomune mahimu marimuri zuva zvese zviri mu but zvakuuya kune uyu nekuti uyu ane mubayiro yese price Tapiwa mwanangu anenge aine hipi kudai yemabasa akanaka kana ari mamharidzo yakadai masemoni ana giving vana twetensi vana watiwati obedience ese ari munhu mazuva ese akaita mc ari munhu mabasa akanaka uri kuitirani mwari wako kunenge kuine rimwe zvimoto Kwete rekupisa ava. Aiwa. Rinenge richibvira kuno. Rakabatidzwa kare vatumwa vachikuchidzira zimoto. Anobva anzi a ah, wauya nemabasa avo akanaka tapiwa wakaitira mari muchimhanyamhanya kuti kereke ifambe. Anobva agamuchidzwa mutumwa. Mutumwa anokuuya nemabasa ese obva akanda moto. Tapiwa dzakamira dzakadii? Dzakabata mushukuruno pamberi pevanhu. Mabasa ake aya anotanga kutsvaka. Bhaibheri pataverenga bhurati, kana mabasa ake akashandisa material inokosha yakafanana negold yakafanana necopper yakafanana nebronze paanopinda mumoto umu they are going to be purified to become even more beauty zvakatarisa suwaniso hauchiona goridhe chakuvetwa now equality kwete quantity yezvawakaita but equality yazvo mukingdom kureva kuti paunobvisa offering mwari hatarise amount anotarisa quality uchiuya nechegumi hanei neamount ane basa nequality uchishaura beruku haana basa nevoice kana mafanzi asimuka ane basa nequality Kana yaamumoto umu inofanira kusurvivor in the fire. So kana munhu aita zvese kufadza Mwari with good motives, quality yacho yakanaka rinova goridhe. Anobva anzi ah, dzokera unogara pasi, uchitika enda aaa obvakuwa chii mubairi. Ndo vanonzi they are going to be as bright as the star. Tapiwa uyu anobva atanga kupenya senyeredzi uyu semaplaizi kune idzi dzaiitirawo mwari but pamwe dzaisosvika palevel yako tapiwa idzaita dzine kamwe kakunyengera inobva yaita sebronze inopenya nekunaka hayo asi inoonekwa kuti valiu yayo iri nechepai kurova kuti kakupenyawo kake kanenge kakaita kakudhima so Ine magetsi akuenda. Nditeerere chechi yacho izvo. Dzobva dzaenda dzopiwa kakupenya kakakudzimika nzima. Taapa na sister wepanyama. Havaro zviri kuchechi sister. Ndiyereta kana mfundisi kana praise. But idzi dzakangoti mwari ndokuda kuseva mweya wadzo. Hapana pamabasa dzine hopo.

Notimu dzaiti pakuuya kuchechi dzinouya dzichiita kunge dziri kuenda kunourayiwa ino lakadezikana. Dzichatoziva kuti naini yakwana, naini yatokwana, dzinenge dzichiita kunge dziri kwee, dziri kwee dzinombomira dzobata mafoni ndotimu dzacho dzimwe because wemweya naini yatakatenderana kudenga kana yakwana anonzwa kuti its not okay for me to be let into the house of my master but idzi dzinomirira kuti madevotions apere anobhowa haakunakidze madevotions kana usati wakugona kutaura because madevotions inguva yekutaura neuyu saka kana neuyu musina connection madevotions haakunakidze haakuaplifte nekuti iwe naye makapesana pamadevotions haugone kuonekwa nevanhu Uri wega uri pakona yako talking to your God. Iwe na God wacho hamunyatsokunzana. Saka zvino anozosvika hapo pane zvinoita muonekwe manje. That's not what you said.

Idzi hadziite kuti dzimba dzemwari dzinoita kuti vanhu vati kondovana zvekare ava ukaona vamira vakangoti ndichakupai 20 ndinoda kuti mese muite kakuombera special mfundisi ngaaomberese ndapaka
mfundisi akasaombera Hee mapira atinoita kuchechi kwavo havanyatsi kuombera. Ndotimbu dzekuti dzikapa idzi dzinobva dzada nechigaro. Ngaundiisei mwana waadhimini adhimini ikoko ukoko.
Ndirongewo nekuti ndindopa. Ndotimbu dzacho idzi. Ndotimbu dzine tugurupu twadzo. Tinomakuwa. Tinoti isu kana mai Migavo hatiwirirane notimu dzacho. Ndakana tese takumweya. Hapana kupesana pakati pedu. Pauro anototi hakuna anozviti ndiri waApollo kana waPaulos nekuti vese ava havana basa. Ane basa ndiye anomeresa. Uyu but iyi timu iri kwaapolo kana kwapauro
timu yamaipanga tiri vana vamama namama aripanga here namama aripanga tikafamba so tovaziva namama aripanga ino ndo zvimama mama izvi zvemuchechi izvi zvibaba baba zvemuchechi izvi ndiri kunzwirika here pano iwe chechi yajesu ndozvibaba baba izvi zvekuvenganisa vanhu zvekupesanisa vanhu zvekuti pazvinosvika mumusha izvi zvinenge zvakabata mabhaibheri mahombe kuti vanhu vaone zvakabata mabhaibheri mahombe but zvinzwa guruwa rinobuda ipapa zvinzwa hafu inopotserwa ipapa unoziva here tine vakatendeuka wekuti akakutaurira one word unoenda nebhutsu magumbezi one ndinanokupimai baba imi tomoda hangu zvekuchataura izvi andakupimai baba imi ngatisaone kukoborana kunoita vanhu muchechi Tarisa uone kana kwavo mapoto uko kukuburana. Tokuramira kamapoto ari kumusha kuti ndosiyana kuimba kwacho kana moona kuti kuna handikonzere ndosiyana. Idzi ndotimbo dzinoda kunyengererwa idzi. Ndinoregedza kunamata ndosiya ndobuda chechi yacho. Kubuda chechi hakuna nyaya uko. Hakuna kana nyaya kubuda chechi hakurwadzisa apostol handina vanhu Kubuda chechi wabuda kuna ani? Ndotimu dzacho idzi tamaitirawo vanhu kubuda chechi yacho ndodzinomwa dzamboita kana three weeks dzakamboramba then dzobva dzanyengererwa dzokadzoka
kana dzadzoka munhu wawanyengerera akadzoka usaite kunge usina kumuona taura nezvake ndokuti moyo wake udii kunyevenukika
kuti mama mama inini mwari wenge vakuti mama ndoti mudziya dzekuti ungada kuwanamatira rega kuita kamunamato vangoti it is done in the name of jesus wonyarira aa ah, ah, ah.
rova munamato wakati rebei nekuti dambudziko ndakudza rakareba saka kana uchinamata ndofanira kuzunguza nemusoro unofanira kunyatsa kuratidza kuti ndiri kuwirwa chijamba jamba ndinofanira kunzwa kuti munamato wavo uyu wakareba une pawa munamato ngauve nemazwi akawanda kuti unzi une pawa Chinoita munamato uite power hakusi kuwanda kwemazwi but inyasha dzaMwari ngazviitwe nekuda kwezita ra Jehovha zvapera ari kurarama mumweya dzimudzagara pasi idzo mweya unoti it is done nyama inoti hazvisati zvakwana

akatonokwerete
kana kutondobvisa zvaakarukwa last week nekuti kune mumwe waari mucompetition naye nyamba wenyama uyu unogona kukompita naye timu idzo dzaenda idzo idzo dziri mugresi manje hadzirarame maringe nepower dzinorarama munyasha wenyasha haangatike even if you compete newenyasha unodya sora nikodhima haana kuziva nyaya iyi kuti jesu ndewe mweya unopinda nepaunoda wabuda nepaunoda zvakare idzi hadzigone kudaro ndaa dzisiri kutungamirwa nenya ndiri mweya ndiri mwana wemhepo ipopo dziri kuimba nyama zvadzo mudzoka wenyama uri kuimba adatini ah, ah, ah, no matter how much you say it it doesn't make it happen

kana wamweya wokuimba kuno zvinofashukira uku munhu akagara mabhenji wega atanga kunzwa kuti no something is happening because what is praising god is not flesh but the spirit saka mai avo atapedza nawo avo vari kupresenta mabasa avo kuna uyu yete ata mabasa avo anowene mabasa avo ipapapa akanaka ati yese akaitwa nemotive yakaipa akaitwa neattitude isiriyo ndosaka mwari vachiti god loves a cheerful giver but this one gave but without a cheerful heart. Mabasa ese iwayo anopairwa wobva auyiwa nawo panani? Pana the king of kings. She served but auya nemabasa ake aaita nemamotive nemaattitudes nemaintentions asi wapresenta kutumwa vanobva auya zvakare kwambuya mamwaya kumoto Ndopanzi kana ukashandisa material yakafanana nematanda kana huswa, mabasa ako paanokandwa mumoto rinongosara radota. Enda unogare mwana wangu pasi nedota rako. Mira kuenda. Chivomira asakapedza nemwana wedota. Dzavamira pano sister Tatenda dzichiona kagivhini kari kurohwa nemoto kaangandoda dzichiona kaofari karohwa nemoto ndamwari vakutarisa quality pawanga ndaofari nepondo what was your attitude what was your motive what was your intention

Kana tava kubvira ka 10 dollars kusara paine dota nekuti vashandisa huni. Bhaibheri rabva rati ivo sisa she will be saved. Mweya wake but uchararama upenyu hwese huri wekunyadziswa achiita semunhu akapukunyuka mumoto vadikani tiri kushandira mwari kwano But vamwe vedu tiri kushandisa matanda. Danda rikasangana nemoto. Iwo mahuswa aya ekuti paunoita zvinhu mukingdom uchibva pano nhasi tanga kunzvera attitude yako and why you are doing whatever you are doing. Kana kuri kupa zvibvunze kuti why ndikupirei Kana kuri kuita basa raMwari maereda, zvibvunzei kuti tiri kuitirei. Kana iri yekuita kuti vanhu vatione, danger ahead. Muri kushandisa matanda. Dzokorodzayi scripture yacho. Ndoda kuti ichibatike manje. Zvakanaka. First Corinthians chapter 3 verse 9 to 15. And be found in him.

Tichida kunzwisai kopi yayo Yesu panzi tiri mafero wekazi vadikani tiri mumunda tese takadai mumunda uyu tese pano tine basa hausi munda wemafundisi kana munda wepraise kana wemaelda nemadhikoni munda wemunhu wese tese tiri mui mumunda Now tiri mumunda mumwe nemumwe ane basa rekuita mumunda mumwe nemumwe. Basa redu guru mumunda nderekuti vanhu vauye kuna Kristu. Ndo basa redu guru. But kuti vanhu vauye kuna Kristu, vanhu vese havasi kuzoparidza sachiwo. Asi tese tine basa rekuunza vanhu kuna Kristu. Vanhu vese havasi kuzoimba sana mai Mkunzi, asi tese tine basa rekuunza vanhu kuna Kristu. Saka zvazvakureva ndezvizvi, iwewe Mwari paanokuunza kuchechi, anokuunza with a specific assignment. Havasi vese vanouya mumunda neassignment yekumira papurupiti vachiparidza. Vamwe vanounzwa kuchechi nekuda kwehomwe yavasi. Unoziva here kuti unouya kuchechi nehomwe, Mwari anoti homwe yako ino. Homwe yako ngaishande kuti uyu agone kuramba achiparidza vanhu varambe vachiuya kukingdom. Ngaishande homa kuti izvi zvafa. Vanhu vanzwe ivhakeri mumaspika iwe homwe yashanda waudza vanhu kuna Kristu. Saka tese tiine basa kudaro tiri mumunda hakuna munhu anoita munda kana kambani inoitwa basa isina the leadership kana the administration ropa ropa pauya inonzi five fold ministry Fivefold Ministry iri kungoshanda as the management yekumaneja munda kuti vanhu vauye vazive kingdom. Enda pana Ephesians chapter 4. Enda pana Ephesians chapter 4. Vereka verse 11 to 12.

tina tine inonzi trinity mwari baba mwari mwanakomana mwari mweya mutsvene handitika right vanhu vese vari vatatu ava chiri chinhu one vane zvipo zvavakapa kumunda uyu kuti ufambe zvakasiyana siyana right mwari baba I didn't even write these things. Mwari baba ndomubva auya sababa. Baba vakapa zvipo zvavo two. God the Father gave two gifts to the world. Kuti kingdom igone kushandika munda uyu. He gave two gifts. Pega pega paunonzwa kuti he gave, it means it's a gift. Anything given is a gift.
Baba vakapa zvavo zvipo two. Chipo chekutanga chapiwa nababa mwanakomana wavo akaberekwa ari mumwe chete. Jesus was a gift to us. For unto us a child is born, a son is given. It's a gift. Roari padhuze ndone gokora.
Zvekuti mharidzo dzakadai idzi mumwe munhu dzinenge nyane kutaura nemweya saka nyama inotokotsira ipapo apa nyama This is very important kuti uzvizive very very important kunana Nikodhima vari kutotungamira machechi who doesn't know what they are teaching you
Baba vapa zvipo zvavo two, vakapa chii? The Son ndokubva vapa the Holy Spirit. Right. Ndopaunonzwa pachinzi the gift of the Holy Spirit. It's a gift that we were given by the Father. yaunotonzwa Jesu achiti, Ndichakumbira Baba vangu vakupeizve mumwe munyaradzi. Mwari ndokubva vapera vavadaro two magifts avo vapedza. Vari kugadzira munda wekingdom. Jesu ndokubva auya. Jesu akapa zvipo zvake zvingani? Five. Somebody say five. Jesu akakupa five bedzi. paapedza mashoko zvataverenga pana vaefeso chapter ya 4 apo pari kuti he gave some to be apostles some to be prophets some to be pastors some to be teachers some to be evangel ava apedza five gifts whenever you see an apostle You see a prophet, you see a pastor, you see a teacher, you see muvhangeri, waona gift yakapiwa naJesu pachawo. Vanhu ivava vakabva vapiwa inonzi office. When he is an apostle, he is in the office of the apostolic.

or mamupa title yacho whether you give him the title or not if he was given as a pastor he is a pastor saka uyo haadi haasi papressure to prove kuti i am a pastor because its an office ari papressure yekuprova kuti ndiri apostle ndiye ane title but asina office

Bazi kuti kuda ukaona wabva wada kwazi muri wamatuku ndopaunorwa mari manje ndopauda kurwa bheki manje muri madofo zvinhu zvamwari izvi udofo ihoho hunobhadharisiwa vamwe vari kuona kuti maprofessor of prophecy doctor of iwe iwe doctor of prophecy ona vana vari kwapa ngoba unoona vaine material inonzi material yapapa inoita kana waita material wawana deliverance akaita zvemabhuku mafuta ake apa cd ake apa kamwe kajira apa kamwe kabhebhoro kaendi kashifu nechidhinga

kuti mwari manifest yourself patile ndoti chiuya utsike tile unopa manifesta but this is not a holy tile
kugomongo ndakanamatira tuvana twakadayo twakamanifestisa madhimoni god can do wonders Zvino iwe unofamba nemitiro yemaCD akazenderana vanhu vachirova zvavo chii?
Saka Mwari kugadzira the fivefold ministry ari kuti igone kumaneja kuranwa kwemunda kwekingdom. But these are gifts that were given by Jesus himself in preparation for the kingdom. Ndosaka Jerusalem aidzva parichauya pasi paro apa panenge pakanyorwa mazita e12 maapostoli nekuti ndo vari kushandiswa kuleader management yekutungamira vanhu to the full knowledge of the kingdom Yeah.
zviri kubatika hinonika jesu apa magifts ake mangani ava apedza akadaro hauzombooni zvepainzi jesu akati parimwe gift akatopedza five year anobva apedza
obva tauya

Chipo Jesu Kristu but chakapa zvipo. Mweya mutsvene chipo but chakapa zvipo.
Ndopaunozoona pachinzi the gifts yana esmach of the Holy Spirit. Pane the gift isina s of the Holy Spirit iri kungotaura kuti chipo chabva kunani kuna Baba. Then pakunzi the gifts of the Holy Spirit pakutaurwa zvipo zvazopiwa namweya ndo zvatakuona kuna vakorinde mweya mutsvene ndokubva apa zvake zvipo nai
vapedza vanaa

Inoresipolaiza chii? Inosimbolaiza birth, handiti ka? Inosimbolaiza kutanga kwezvinhu zvitsva, kuzvarwa kwezvinhu zvitsva. Ndosaka mwana achizvarwa nenine months, kuzvarwa kwezvinhu zvitsva. Saka mweya mutsvene ndiye ari kuzvara chinonzi chechi, ndokubva aunza nine gifts plus one fruit. Mweya mutsvene akabva awedzera nekai? Nekadamba, akawedzera nekaorenji zvekudzika ine nyenya yacho izvozvo
zvipo zvakapiwa namweya mutsvene tinozviona pana second corinthians chapter ya 12 munozonovereka vakubatika
ndo pari kuuya magifts amweya mutsvene anosanganisira profesa The gift of prophecy. Maona kuti zvazvo two zvakasiyana nawanika nezvi. Mweya mutsvene abuya achipa inonzi the gift of prophecy. Yaakuya manje kuna baba avo, kuna baba avo, kuna brother avo, kuna mai avo, kuna tete avo, kuna sisi avo. Tese takuona inonzi chi the gift of prophecy. Handiti ka? Ndoyekuti mai Lupanga vakanyatso kunamata paibva apa. Vanhu takakuona zviratidzo zvo. Ndaratidzwa pachipfuura murume akanga apfeka zvinhu zvegreen ane gift of prophecy haagoni kuwana the true correct prolonged vision yezvaviitika zvese anoona kachidimbu kubatika ripara pachechi yajesu ndiye munhu wekuti anoona ndaona pakupfuura mumwe murume akakapfeka gogo kuti zvinorevei kuti papfuura murume akapfeka gogo iye
but nekuda kwetitle yaakazvipa iyo manje yekuti prophecy i am now a prophet iye aine gift of prophecy ndopaandakuda kutsanangura gogo vavatidzwa gogo asi gogo itai munombopfeka gogo rama inu kumusha kwani kuda vambopfeka gogo renyu vakanosambati bisira gogo mara kumoto meyana

ndiani mukadzi ari kwana anoda kumbozvinzwa izvi isaya aipinpointa kuchauya mwana achaberekwa nemhandara achatumidzwa zita rekuti imanuel Iye achabuda sebukira rinobuda pakaoma. Porofesi inotsanangura, haiinvestigate.
Unongonzwa musoro kunge uri kuhwinha, kunge uri kutenderera. Ndiwototi ehe, ehe na everybody. ukaita nzara musoro unotoita kakuda kutenderera ukatsva nezuva musoro unotoita kakuda kutenderera if you tell me that you are not prophesy

unozvibhadharisirwa manje izvozvo gomba irorero gomba ingai material unonoona information inoda kukanzurwa endai painformation apo munotenga material material yacho hakusi kunzi material unoziva here kuti vanhu ava kana vakuita meti dzavo vanhu vakamasta chigemu chekubanja

vana vemaporofita you are not a son of a prophet vana vemaporofita havayambuke jordan rinoyambukwa nana elisha vana vamwari the sons of prophets they are limited

Ndinoziva kupona pachechi yaJesu. Saka Mwari mukugadzira the fivefold ari kuda kuzama kuti chechi iende to the full understanding of the king but haina kuisa profeti kumberi uko nekuti profeti anobvonyongora
Here mwana vana Isaiah vana Jeremiah vana Ezekiel vainzi mamadman maprofets ekuold testament ainzi mamadman Ezekiel une rimwe zuva raakanzi namwari enda unorari pamusika pamarket place usharara 365 days neone side pamusika wakadai
uchizviitira tsvina ipapa kana waita tsvina yako yo ndoyaunozotora wavarara kudaro wobatidza nayo moto iyoyo ndo yauchabikisa zvauchadya for 365 days wavarara pamusika
topfana wenye unopenda pfudza
chinonzi prophetic is a dimension inofanira kuisa checks and balances in the church in the body of christ

Tinopinda mumasowe kwamadzibaba nhingi haikona kuti unouya ku ndinoenda kuchechi yasanyangori this is not my church remove my name whenever you talk of the church you go unless they ask you who is your apostle
ndinoenda kuchechi yasanyangori asi chechi yasanyangori handidi izvozvo izvi Siyanai nezita rangu muraini. Tenda chechi yasara. That's why vanhu vasingauye kuchechi. Tenda chechi yamakandiwa. That's wrong. Iwe ukavawo munhu waMwari ukabvuma kupiwa zvititle nezviglori izvo zvizvi. Unorwa naiye Mwari pachake. Ende unorarama uri mupressure yekufadza vakakupa title.

kune mhaka yei uri kuita run around from one prophet one pastor to another and you don't know kaona uri mutendi wekuti in the last five years vasimuka vaenzi vasimudzwa machechi anokura two

inonzi spiritual idolatry spiritual prostitution yamakaona hagari achinzi enda unotore hure raunotoziva kuti vana varo havasi vana vako woenda wopa vana ivavo zita hure iroro richatorwa nemumwe murume rabatwa muchihure

vachitungamira chechi zvinofamba sei uri kutaurikwa wauya nagoma hure repashoto randi rine tatu imwe inenge iri apa nemhete inenge iri nechepaziso apa nemuromo wakaboorwa nemhete five dzinenge dzakadairwa because the times is doing that as a prophetic message wobva wauya ndi mwana wagara ndinoti imi imi uyu ndiye zvenyu wepachozi that's why a church must not be led by the prophet because his life is a message kana mwari akatenda unozviitire china pasi ogera kumuporofita kovana vacho

that was founded by a prophet panofa muporofita the church is dead
nekuti vana vanofanira kuporofita vamwe kuti aiwa mufundisi prophet makandiwa is prophet makandiwa makamupa status makamupa title he was not a prophet he is not a prophet

tine vanhu vanouya kuno for deliverance varohwa mari nemafundidzirwa yaya vana kwakwavo tibaba anouya nemetirio yake yese yekuku neyekuku neyekuku mamaterials ndakafamba but hee vakomana hapana chauri kuda mwanangu what you need is the name of jesus ukanzwisisa zita iri rajesu wanzwisisa kingdom

tobva pano unodzona idzo unoziva kuti at times when i pray i get so surprised so kuti some of the people whom we think they are so great in the things of god they are actually very childish when it comes to faith kungoshekwa nekachallenge kadikidiki so kwamaziva baa majority

Chokwadi chichakusunungura. When you know the truth, the truth shall set you free. because paunoenda uko handina kuti kwakaipa but uchafanira kuva sekamuranda because zvinofanira kuitwa nicodemus

Zazva problem. Gedhi rinobva rakiwa kana mumwe mwana wazimbira pastanby achikuona vanhu vachi mama havako achindoda mama mama havako munanimu
Dzine vaenzi vaisasheedza but rega ndiudze mwanangu zvese kudzikanizana nemhepo kune zita rimwe chete raunofanira kutenda mariri kuti ini ndiri mwana wamwari kana ndikadaidza jesu anouya kundirwira kana kusandirwira anongoramba ari mwari

asi ndinoramba ndakati mwari ndimi fana ndinofana akambochema se akachema sei sembonge mbudzi uye bonge rinogore amene wasawa haikona kutaura kana eh, eh. tataiwa mwari mwana ndewenyu Madam Tora Nina ndakabuda mtu mama yangu ndiri one out ndakabuda asina munhu ndakandiri one kana ndakuenda wachimira pamberi pamwari wangu ndendingori one saka zvokuda kuti tumwe tuvanhu twandakazounzawo twomutazavo namwari ndiite izvo zvinhu i don't do that ukadzwisisa kingdom mwanangu whether warara nenzara whether hauna mari muhomwe whether zvinhu hazvisi kufamba whether kune urwere mumba whether kwatonzi profita atiro because these prophets they instill fear in people you live a life of fear vanokudorongodzera mamiriro akaita dzinza renyu

Ndeyekuti everything negative chiitike kwauri. But ini I don't focus nepfungwa yasatan. Ndinofocusa nepfungwa yekingdom yangu. Nekuti kingdom yangu inogadzira tafura. Ivo vava vakauraiwa zvisina tsarukano varipo. Jehovha vangu anondigadzirira tafura pamberi pevazivisi. Hazvina basa mumusha medu muno akaromba. Tina Jesu.

Ndine ropa rinoti ngaakomborerwe, rinoti ngaararame hafe, rinoti ngaaende kwaanoda kuenda. Tine ropa repamuchinjikwa, ropa repaKalvari. Takatenda muna Jesu mambo wemadzimambo.
Saka kana uri munhu iwewe

Ini ndabatwa kunzi ndine chakati ko ndaigodii iye mwana akutofa iye basa raakupera ndikadzitora mubhestirich mubhestirich wakachinjwa zita iwo muhacha iwo unobva wachinjwa zita kuti zvivhundutse zvo fambai makaisa muwaleti menyu mumu Haa mwana tikavhura namawada tine misinema nemapesimo unoona tumihacha hacha tumwe twaakuchidya chidya nekuoma mari yacho hamuna unoromba nematenesi nemwahacha iwe haunyare chii chiri kunetsa chii horaiti munewo mihacha chii chachinja murume uri wachendoredza kuna murume unokwereta vana veumambo Chii pamakaita mukatengesa hudangwe chii chakachinja chamungandiudzewo kuti amunhu wamwari patatatengesa hudangwe murikuona izvozvi murikuona murikuona murikuona chii saka nhasi ndoda kupa mukana wekudzokera zvokukira unless you are born again unless you are born again

Hoo zvakangoutirwa fivefold tidzose vanhu kuna Kristu tivadzidzise umambo hwaMwari kana tavadzidzisa voenda kuna Mwari wavo sangana uripo wakadaro please simudza maoko wavo ndoda kufamba uchiya muno netsoka dzako uyai nawo uyai